A honno'n fro i ni.
Pe daled a pe delwi drwy'r clai oer yn mrendir clwyd i lawr gwlad, a gwerthfawr glo go frethyn braf Hiraethog. Yr eglwys wen a menyd heb os yw canol y byd, dan yr ynn rhodiwn yn rhydd a hawliwn ein rheolydd. Fe ddaw lliw i ddyddiau Llwyd, Llanelwy, lle i'n heulwyd, ein clywch rhwng muriau glan Clwyd. Yr hel a'i horiau heulog, dyddiau llon ar draeth tonog gan gwên, mor llawen ar gog.
Yr ardal ddi-hafal hon, yn ein harddwch chi'n gwerddon, cawn grwydro yn ei digonedd a mwynhau erwau ei hedd.

Ond nid yma yn Llanelwy yr oedd i'r adeg honno, ond ble, tybed? Yn y Rhyl, miss. Ond oedd 'na lot o bobl yn erbyn. Rydach chi llygad eich lle. Roedd yn rhaid i Gyfarwyddwr Addysg Sir y Fflint, Doctor Haydn Thomas, frwydro'n galed i berswadio'r bobl fod angen yr ysgol. A 60 mlynedd yn ddiweddarach,

Mae'r ysgol yma yn ein cynnal ni drwy bob dim, yr adegau da a'r rhai anodd. A gei di brofiadau nes aros efo ti am byth, ar y cae chwarae, neu ar y lwyfan yn canu neu actio. Wnawn ni ddim anghofio. Na.
A chyn i ni droi rownd, diwrnod o nodi crysau. Gwasanaeth yn y Gadeirlan.
Chwilio am tro cyn mynd i Boderw.
Neu siwt a chrys a tei. Wow!
Ac yna, mis aws, a'r pishin papur, hefo'r canlyniadau arno.
Ges i'r graddau, gwnes i gredu'r peth yn wir. Dw i yma, yn y brifysgol, o bentre bach Rhyd Galed i Rhyd Ychen. Mam a Dad i gwirioni. Dw i reit prowd o fyn' i ddeud y gwir, rhoi Cymru fach ar y map. Cymru am byth! Gyrraedd o ochr isa'r byd. Blwyddyn allan, jyst be' o'n i isio. Cael gweld y byd. Diwylliant gwahanol. Peidiwch yn rhanbarthu, dwi wrth fy modd â'r traeth yn Rhyl, ond mae'r surf yma ar y Gold Coast yn anghygoel. A'r cwmni de?
Gorau Cymro, Cymro oddi cartref. Caerdydd, bywyd yn y brifddinas, stiwtio i'n gret, dipyn mwy bywiog na Dinbych. Swopio'r Ath Club am cwbifa'r bach a dod i nabod bobl o bob man, ond dal i siarad Cymraeg. Morio'r anthem cyn bob gêm yn y stadiwm. Be well de? Cymru lan, gwlad y gam.
Mae pawb eisiau gadael cartre, dydy? Gadael nyth. Dim ond dros y ffin i Lerpwl dwi wedi mynd. Mam a dad yn gwneud môr a mynydd o'r peth. Ond mae'r acenion ddigon cyfarwydd. Wedi arfer i clywed nhw bob pan yn ufa. Ia,

Mae'n ha, a dyma nhw'n dod i'w tai sydd wrth y tywod, trwy drefi cysglyd diog y wlad ar ganiad y gog. Galan mai, tro i'w glan môr yn rheng, a bwrw angor yng nghysur achlysurol yn ei hail cartre adre nôl. Mae Jeremy a Jenny yn paratoi ar gyfer penwythnos Gwyl y Banc yn eu hail cartref yma yng Ngogledd Cymru.
Just check your BBC weather, Jenny darling. Oh, sut mae'n edrych? Ultra hot scorcher on Sunday, wedyn oh, tywall lawr on Monday. Oh na, blooming global warming! Nes di bacio'r jet ski, Jenny darling? Neith o ddim ffitio yn y suitcase, darling. Fydd rhaid i ti just gymryd y trailer lawr hefo'r Range Rover. Oh, o'n i'n meddwl ro'n i'n mynd lawr yn y jag.
Oh na, darling. Mae'r lonydd yn llawer rhy gul i'r jag. Just yn lyfio pan dwi'n dreifio'r Jag.
Wel, fyddi di ddim yn dreifio'r jag weekend yma. Stopio siarad am y jag, then! Ond dwi just yn lyfio deud jag.
Jag. Jag.
Jag!
Jag! Jag! Jag! Jag!
Adeiladu tŷ bach. Dyna hoffwn i. To ar ei ben o, yn fforddiadwy i mi, sbio mewn trwy'r ffenest, be welwn ni? Cymuned yn cysgu, mae ar ben arno ni.
Roedd gen i syniad yng nghefn fy mhen, o sut oedd bywyd fod i fynd. Weithiau mae hi'n anodd bod yn gryf,